Selamat datai ngagai channel Karya Kenyalang Network. Sebedau nya, terima kasih semua ti selalu mendingka cherita ari aku tauka kita baru aja mendingka channel tu. Ulih enda aku minta tulung kita semua subscribe YouTube channel aku tu. Aku ngarapka kita ti subscribe channel aku tu Aku besampi ngarapka jereki kita baka ai sungai ti deras ti enda ngetu-ngetu. Diberekat semua usaha kita, dibuka jalai ti muntang sereta diberekat Tuhan belama pengidup kita. Cherita kali tu diterima aku ari Sheila ukai nama amat. Tu antara kisah paling seram kala didinga aku. Ketegal aku ngena barang penganta kaban ku, aku digerau antu. Nama aku Sheila, ukai nama amat. Diatu aku berumur tiga puluh tiga taun. Cherita tu nyadi lapan taun lepas. Maya nya taun dua ribu lapan belas. Maya dua ribu lapan belas nya aku berumur dua puluh lima taun. Nyadi maya nya aku kereja ba hotel, nyaga kaunter ba hotel. Hotel biasa aja, hotel dua bintang. Dua taun aku ke gawa dia, indu ke enggau aku gawa nya badu kereja laban iya udah belaki. Udah nya bisi orang baru masuk kereja, kangau aja nama iya Melly ukai nama amat. Hotel endur aku ke gawa tu hotel biasa aja, Tang mesti dua iko orang nyaga kaunter asuh toke hotel tu. Nyadi aku sama chef enggau Melly. Melly tu peda ku jelan iya indu Iban tang aku tu lebih bajik agi ari iya laban aku tu bisi penakan Iban Cina. Tang mayuh gi orang nguntik Melly bebanding enggau aku. Udah Melly ke gawa ditu, mayuh orang laki chiin ba hotel tu. Hotel kami tiap hari penuh di booking orang. Udah nya sida ke chiin ba hotel tu semua meri tip ngagai Melly setiap hari dalam beratus-ratus ringgit ulih iya. diberi orang laki tip ukai siku dalam sehari nya tang bisi sampai enam ke tujuh iku meri iya tip nyau atai beratus-ratus sampai kala atai beribu-ribu. Nya milih kena dek makai enda mayuh dua ratus aja enti dek free ulih ka aku mai dek bejalai aku ka bekelalau ngan dek. Semua orang laki madah munyi nya. Enda ngira bujang apai orang tau ke duda. Tiap ari Meli tu enda kala meli pemakai. Laban bisi orang nganjung kia pemakai. Macam-macam orang nganjung kia pemakai nyau enda alah empa diri. Enggau aku sekali meh enda meli pemakai laban asuh Meli makai utai diberi orang nya. Enti kita ke nemu, sampai nyau belaya orang laki berebut ke Meli. Dek sapa chek. Meli nya ka kaku ukai dek badu dek ngachau iya. Ibuh dek ka perasan meli nya ka kaku ukai ka ke dek. Udah udah badu belaya seduai dek. Pulai seduai dek auk. Baka nya aja meli madah seduai iya alu pulai nadai mayuh jaku. Nitih aja nama tai padah meli. Maya nya aku nadai mikir nama-nama, nadai tefikir lalu. Bisi sekali indai ku nurun ke pasar mai lauk ari rumah panjai. Maya ku pulai nya, enda alah bai ku magang barang tu nurun sekali. Lalu ku ngasuh pangan ku niki ke atas. Laban pangan ku tu sigi nganjung ngambi ku belama nurun ngena muto. Nyadi pangan ku tu iya empai kala meda Meli tu. Sekali iya meda Meli, iya alu bediri, iya merening aja Meli enda engkebut. Dua kali aku ngangau ke iya, Sayang, sayang. Tang enda didinga iya. Nyau ditarit aku jari iya, baru iya sedar. Aku jealous meda nya. Pulai nya aku alu ringat ke pangan ku. Udah nya aku enda ngasuh pangan ku ngagai endur ku gawa agi enggai ke iya meda Melly. Udah enam bulan Melly gawa enggau aku ditu. Maya nya kami dua iya gawa siang. Pulai nya pangan ku ngambi aku baka biasa. Laban ke pangan ku terima lemai nya nyadi pangan ku madah iya ka ngemai aku makai. Biasa meh kitai indu tu pama disebut orang makai dibai orang bejalai mesti kitai gaga semua mesti kitai ka nganta. Aku sigi ngemai barang penganta ku belama ngagai endur ku gawa tang enda nemu kati maya nya barang penganta ku tinggal ba rumah. Enti kereja siang dalam jam lima lemai baka nya udah pulai. Peda ku jam udah nyau ka pukul lima aku nyau berengkah nganta. Sekali aku perasan ke barang penganta aku tinggal ba rumah. Aku ka ngena barang penganta Meli, tapi maya nya Meli nadai. Iya udah nurun ke baruh, iya madah ngagai aku tadi ka meli barang tapi iya enda pulai-pulai. Udah nya setengah jam aku nganti Meli tang iya enda datai-datai. Alu aku berunding, Keno ku ajo meh bala penganto iya to legek ku madang agi iyo ga ku aku dalam ati ku. Udah nyo keno ku ajo bala penganto mili alu di buka aku biak iyo peda ku bala penganto iyo semua lengkap magang nadai utai ke nadai. Aku bisi tepeda ke kain kuning segi empat dijait enggau ubung mirah. Udah nya aku bisi meda keretas mit lalu dibacha aku tang aku enda faham nama tulisan nya. Bunyi baka jako Jawa. Maya nya tiba-tiba angin muput aku enggau balat. Pending ku baka bisi disepu orang. Udah nya aku ngantak baka biasa. Maya aku ke ngantak nya, Aku bisi ninga bunyi haaaaaa. Mata aku gining-gining malik kanan malik kiba tang nadai ka orang. Udah nya aku ngantak baru tiba-tiba bangku ke endur Meli duduk nya alu labuh. Aku tekenyit alu enda fokus ka ngantak. Udah nya peda ku jam lima lemai Meli pen alu enda datai. Aku call iya Tang enda disaut iya. Udah nya pangan ku chat aku, iya madah iya udah datai. Aku alu nurun. Bisi lima minit tua pangan ku atas muto, pangan ku alu ngetu ba tisi jalai. Nama gede ngetu? Kena guai. Jai kini muto ku tu berat mat sepe ku. Udah nya pangan ku ngechik-ngechik muto iya tang nadai ka nama-nama. Udah nya alu diuji ke iya muto iya siko iya aja. Ok ka. Nadai nama-nama masalah. Udah nya aku nepan berat baru ke sepi iya. Iya pun pelik. Berapa timbang deh dia tu? Nadai deh ngemer berat tong lama tu. Berat amat deh sepi ku sehari tu. Kumbai ku pangan ku nundik ku tapi ku meda mua pangan ku serius amat merening ku. Aku pun pelik tang aku ngai mayuh runding. Datai kami duai ba kedai makai endur biasa ke selalu endur kami duai makai. Bisi orang sepiak mijau kami duaya ngemai nembiak agi bedau baby dalam tiga empat bulan baka nya. Atai aja kami duaya ba dia, baby nya alu enda ngetu-ngetu nyabak. Maya aku ke makai nya tubuh aku udah berasai enda nyamai. Jari ku nyau chelap, pala ku nyau angat, Aku nyau jampat mai pangan ku pulai. Maya pangan ku nganjung ku pulai nya. Aku bisi ninga indu nyebut nama ku. Sheila. Sheila. Ba dia baru aku udah yakin, aku seratus peratus yakin bisi utai ngachau aku, bisi utai nitihka aku. Tapi aku enggai madahka pangan ku. Atai aja berumah sewa aku, laban aku ke nyewa bilik pangking siko aku aja, mua aku nyau gatal-gatal. Aku nyau enda ngetu begaruk semua. Udah nya dituchi aku mua engka meh ka mili enda ngam ba mua aku. Ku dalam ati aku kena ku nyamai ka ati ku empu. Aku madah ka kita. Malam nya tusah amat aku ka tinduk, laban tiap kali aku mejam ka mata aku, utai nya bebunyi. Asai ke sepiak aku aja damping amat utai nya nyebut-nyebut nama aku. Maya aku nguji mejam ke mata aku, udah nya mata aku nchelak baru utai nya ba depan mua aku, ngam-ngam ba depan aku. Buk iya basah, mua iya chelum, kulit iya ngeredut. Aku enda dapat ka nyerauh, mulut ku asai ke dikunchi, utai nya amat-amat ngimbai ku. Aku ka angkat tang enda ulih. Aku mejam ke mata ku, dinga ku utai nya ketawa-ketawa ba sebiak aku. Bai aku kelalu takut, aku nyau luput. Semua nya asai ke mimpi tang semua nya asai ke amat ga. Aku enda nemu tang aku yakin utai nya ukai mimpi. Utai nya ngenyenda tadi depan mua aku nyebut nama aku. Dani ku pagi aku nyau enda dapat aku nyau chelap angat. Aku enda nurun gawa. Maya nya aku ka ngagai jamban laban aku ka kemi. Laban cheremin amari ku sigi ba depan ku enti ku bediri sigi ngam-ngam cheremin nya ba depan aku. Aku alu angkat. Sekali aku merening cheremin nya aku meda mua aku betukar nyadi orang tuai, nyadi ini tuai. Buk buban Aku nyerauh, aku alu pansut keluar ibu bilik sepiak aku alu tekenyit. Nama utai ngachau dek? Aku enda sempat ka nyaut iya, aku alu ngagai jamban. Aku muntah, muntah, muntah semua. Lama aku ba jamban, bisi dalam tiga puluh minit baka nya. Pala aku nyau sebening aja. Udah nya mua aku gatal, gatal baru bendar aku ngaru mua aku sampai mua aku telih. Bai digaru aku. Jari ku enggai ngetu-ngetu ngaruk mua ku. Makin garuk ku makin nyamai. Nyau sehari hari-hari aku ke begaruk ke mua aku, aku nyau baka orang gila. Makai pen aku enda. Udah mua ku gatal, udah nya pindah ngagai rekung ku. Garuk, garuk, garuk aku. Enda chukup ngena kukut aja, udah nya aku ngambi sugu. Majek aku ngaru ngagai mua aku, ngagai rekung aku. Udah nya tubuh aku pen gatal. Aku nyau ngansaka diri ba dinding laban ba belakang aku pen gatal. Orang ngiga aku betelipun semua tang nadai diibuhka aku, aku enda meda telipun aku. Aku nyau begaru sehari ari hari. Nyau malam diri ari. Udah nya ibuh bilik sepiak aku ngangau ko aku laban iya sigi enda nyamai ati udah ke meda aku muntah pagi tadi laban pagi tadi iya gawa nya iya enda sempat ka ngabas aku baru. Sheila! Sheila! Diketuk iya pintu aku Aku enda nyaut. Udah nya dibuka iya laban pintu aku enda kunchi. Udah nya iya meda aku duduk rungguk-rungguk baka orang gila begaruk-garuk. Bilik aku sium iya bau bangkai. Apo sila lapa deh sila. Aram sila ke sepital tu aku nganyung deh sepital sila lapa deh ngeraya-raya tu sila. Mulut ku semua udah telih magang nyentuk ke leka mata aku gatal. Aku nyau ke ngambi piso ke kena aku ngaruk leka mata aku. Nasib ibu nya bisi meda aku. Apo anang sila anang. Tulung tulung tulung. Udah nya orang bukai alu datai tapi mina ibu nya aja ke megai aku. Orang bukai enda berani laban sida iya kejek ke aku takut ke aku semua. Nulung aku kita ngemai sila tu ngagai kereta aku. Aku ka ngemai a ngagai sepital. Leka mata aku pa nyau mireh, aku ngai meda utai tajam. Aku ka ngambi utai tajam nya, aku ka ngachuk ngagai mata aku, aku ka ngachuk ngagai tubuh aku. Laban aku ngasaika utai tajam nya, makin aku nuchuk makin nyamai agi asai aku. Baka nya ke runding aku maya nya. Tapi nadai siko ke enggau ibu nya ngemai aku. Udah nya telefon aku bebunyi. Ibu nya nyaut. Sekali pangan aku call. Ini dek sare ari tu aku telepon ke dek kereja enda ke dek aku mesej semua nadai di saut. Aku tu jang. Inai mit aku tu bilik sepiak Sheila tu ditu. Ulih dek kitu jang nulung aku nganyung Sheila tu ngagai sepital sakit ya jang. Ninga nya pangan kualu datai. Maya nya aku udah enda bemaya agek. Tubuh aku nyau asai ke udah nadai ba dunya tu agi. Aku pun enda sedar kediri maya nya. Udah nya aku tiba-tiba udah ba sepital. Aku alu dipasuk ke sida iya jik ai semua aku alu masuk sepital. Dutur madah ngagai aku, aku tu nadai nama-nama. Iya madah aku tu mina gatal biasa aja. Mina anang ngaru-ngaru aja meh ku dutur madah. Iya meri aku ubat krim warna putih nya enggau antibiotik. Pagila udah ulih pansut, ku dutur madah. Malam nya pangan aku nyaga ku ibu nya pulai laban pagila iya kereja agi pen iya bisi anak. Maya aku ke gali ba sepital nya dalam jam tiga pagi baka nya, Aku tedani. Aku bisi ninga orang ngangau ke nama aku baru. Ella. Ella. Itu am. Aram gitu. Ati ku enggai ngiga suara nya, tapi kaki ku ke nyingkang. Aku malik ke kanan, pangan ku udah tinduk. Aku nyabak laban kaki ku nyingkang senyingkang. Aku masuk ba tingkat tiga, udah nya aku nurun ke baruh ngena tangga. Kaki ku ngemai ku ngagai bilik mayat. Udah nya aku meda mayuh kaki orang bejalai tang nadai dipeda tubuh nadai dipeda mua. Kaki nya kiri kanan depan belakang bisi magang. Aku nya rauh. Udah nya bisi dua iku indu misi datai. Nai, nama ke deh nurun kitok? Sapa nganjung deka baruh aki tu? Sida iya meda aku bediri ngam-ngam ba pintu bilik mayat nya. Aku nunjukka sida iya kaki peda ku nya. Nya, kaki, kaki, kaki. Tang indu bisi nya nadai meda nama-nama. Udah, udah, udah. Nadai, nadai nama-nama. Aku nganjung deka atas gin. Seduai iya pun nganjung aku maya ke tama lift nya. Aku bisi meda indu ke sama peda aku ba rumah aku kemari. Iya senyum ngagai aku. Nya, nya, nya, aku meda nya, ku aku nunjuk ke sida iya. Tang seduai iya nadai meda nama-nama. Atai ku ba katil ku, aku ngasai ke utai nya nitih ke aku ari belakang. Aku nyau nyerauh baka ke kena rasuk utai laban aku meda utai nya baru. Mua iya chukup jai, mua iya nganu aku. Semua bala misi datai, pangan ku nyau dani, orang ba dia semua dani magang. Aku ngelingkangka samat empat iko indu misi megai ku masung ku temasuk enggau pangan ku semua dikesai ka aku aku enda mih nemu baka ni aku tau kering amat malam nya aku majek nyerauh aja laban aku meda utai nya depan aku. Katil semua beguyang bagang aku nurun ari katil aku ngerayap laju aja aku ngerayap indu misi bendar ka nangkap aku. Aku enda sedar maya nya semua tu ditusi pangan aku. Bisi dalam sepuluh minit baka nya nyau begau tingkat tiga nya laban aku. Udah nya dutur datai, aku alu dijiak iya, udah nya aku alu tinduk. Maya aku ke tinduk nya aku bemimpi. Aku mimpi tepeda ke Meli. Meli bediri ba depan ku. Iya senyum, udah nya mua iya bebalik jai. Meli alu nyekak aku dalam mimpi nya. Aku alu tedani jam pun udah lapan pagi. Semua orang merening aku. Dah dani dah sayang. Aku enda nyaut pangan ku. Udah nya datai siko aya. Enda ulih perobat ba sepital ditu dah endo. Ukai sakit sepital enggau ditu. Aku suba ngubat orang. Diatu udah enda aku. ngubat mimi mimit ulih ga enti deka endo beli dek tiga butul ai mineral water besai nya aku ngadu ke dek. Pangan ku alu nurun ke kantin ke baruh beli ya tiga mineral water butul besai. Ai nya disampi ke aya nya. Dua butul tu kena dek mandi anang besabun alu tanjah ke dek aja udah nya anang ngelap ya legi. awak ke empu kering. Maya deh mandi nya besampi deh endo. Butuh siti tu irup deh. Ambih ke deh dua hari tu. Anang meraka ai tu au. Enti deh pansut sehari tu legi. Lalu ngiga orang berubat deh endo. Mesti jampat deh enggai kutai tu balat agi makai deh. Deh udah salah laban udah ngena barang orang. Barang nya enda tau kena orang bukai tang deh udah ngena nya laban utai nya mina ungkup iya aja. Nama utai nya deh aya? Ko pangan ku. Barang penganta. Aku tekenyit ninga nya Amat meh nya. Udah aku ke ngena makeup Melly aku dikachau utai tu semua. Pansut aja ari sepita, tua pangan ku enda masau masa. Ka menduai iya alu ngiga orang berubat. Iya minjau kereta kaban iya, gatal aku nya makin kurang, aku nya ulih tinduk jenak dalam kereta. Kami dua iya berubat tunga ke sibu kin ba din bisi orang nemu ngubat ku bala pangan ku. Aku tu nitih aja, amat meh ulih gerai. Nyau malam diri ari, baru tua pangan ku datai ba Sibu. Kami duai pangan ku alu enda berubat laban udah malam. Laban maya nya udah pukul sepuluh setengah malam. Pangan ku kasih meda ku, tapi sepatut iya kami duai terus berubat baka ke dipadah aya siang tadi. Ke medua iya bela enda nemu utai, ukai nya kala utai tu nyadi sebedau tu, nyadi aku enggau pangan ku nyewa hotel murah aja, empat puluh ringgit semalam. Niki aja ke medua iya ngagai hotel nya, bisi ape Cina nyaga hotel nya. Belapa malam? Wah, ada amoy. Bawa amoy tak ada syok mah, sini manya amoy. Singin ati ku ka nyangkam apek nya. Udah nya apek nya meri kunchi ngagai pangan ku ka midua iya alu niki. Peda ku belah tangga mayuh bala indu sempit. Kiri kanan bisi magang. Ni ke tinggi, ni ke pandak, ni ke buk panjai, ni ke buk warna urin, macham-macham. Sida iya nyau betusi-tusi engka meda pendiau aku laban aku ke enda dapat, bisi ke nutup idung, bisi ke bejako-bejako ke aku. Aku nyau ka nganu sida iya, aku peda nemu nama ga aku jampat ka nganu. Ngelama tu aku ukai jenis orang ka jampat nganu, tang maya nya aku bisi asai ka ngetup sida iya, ka narit pok sida iya Nasib pangan ku narit jari ku alu ngemai aku tama ngagai bilik. Atai ba bilik sepe ku isi ku chelap amai. Ngai ku mandi. Aku alu ngalik ke diri ba katil laban tubuh aku berasai lemi. Mata ku chukup ngantuk. Aku ka tinduk. Tang aku nak nyamai asai. Ati ku nemu utai nya mesti datai malam tu. Nyau enda leh tad aku agi aku nyau tinduk. Enda nemu pukul berapa sekali kaki ku asai ke bisi orang narit. Tang aku enggai njelak ke mata aku nemu utai nya bisi ba dia. Buka mata sila buka buka. Terang amat nyawa nya dinga ku aku amat ninga nama ke sebut iya siti siti enda patut aku tu salah dinga. Aku muka mata ku sekali aku meda utai nya ba jamban iya duduk ba mangkuk jamban ngam ngam ga pintu jamban nya tebuka selentang aku aku meda utai nya Pala iya singit, udah nya iya senyum gadai-gadai. Aku ka nyerawah ka madah ka pangan ku, tang aku enda dapat. Aku ka ngerak iya jari ku asai ke dikunchi, asai ke ditarit orang. Utai nya peda ku majak merening-merening aku. Aku nyabak, udah nya utai nya nunda aku nyabak. Ku iya madah, Besai agi nyawa ku, besai agi ngan nyawa iya. Dada ku asai ka runtuh malam nya. Pemuas ku nyabak pangan ku dani laban iya ninga ku nyabak. Napa, Dek? Hah? Nama ga deh nyabek? Nama teh ngajau deh? Aku nyabek aja, aku ngai tinduk agi taja maya nya aku agi ngantuk. Parai meh aku tu. Enda deh guna agi idup dalam dunya tu nyubah ka orang gila. Udah, udah anih irau. Tumu pagi lagi tu ngagai rumah orang ke berubat nya au. Ngai tinduk aku, aku ngai tinduk agi ku sayang. Peda ku mua pangan ku sinu amat meda ku maya nya. Enam setengah pagi baka nya kami duai pangan ku alu mupuk ngagai rumah orang ke ngubat nya. Bisi setengah jam ari Pasar Sibu, rumah sida nya rumah lot sida iya bisi tanah ke dirempu ngaga rumah ke dirempu. Setingkat aja rumah orang ke ngubat nya, ba luar rumah nya mayuh bungai ditanam iya, macham-macham jenis bungai. Bendar pangan ku ngangau ka orang ngempu rumah nya laban tu sigi rumah iya laban dipadah bala pangan ku rumah iya sepiak pun inyak. Nadai agi sibat ka rumah panjai iya ngubat orang din bini iya pun enggau iya tiga lemai iya din lemai tu angka iya pulai lemai tu seduai kitok baru ga ku ibu sepiak rumah nya nama sakit iya. Lalu la pangan ku madah ngagai ibu nya. Ku raya nya ikat. Kada ke diatu agi siang. Manah seduai meli pinggai kacau siti, duku siti enggau kain chelum empat meter. Nya sigi kena iya berubat ngelama tu. Meri aku nombor telefon dek ikat legi enti iya datai. Aku madah ngagai dek ga aku telefon asu dek. Udah nya tua pangan ku alu ngiga barang ke disebut ibu nya. Udah nya aku ngulu ke pangan ku makai bendar iya muchok ku makai tang nyawa aku ngai makai. Nyawa aku ngai makai runding ku pun udah jauh asai ke ukai dalam dunia tu agi ukai ba menua tu agi utai perening ku kusong aja. Udah tembu pangan ku ngemai ku pulai hotel aku enggai aku madah ngagai pangan ku laban aku takut aku meda utai nya baru aku memua ku utai nya. Aku alu minta baik ai bejalai ba Pasar Sibu raun ngena kereta aja laban aku enda dapat bejalai. Udah nya aku ngasaika tubuh aku nyau begek nyau enda gatal agi. Engka udah dibai aku ngirup enggau mandi ai ke diberi aya nya kemari. Pemuas tua pangan ku raun. Udah nya bisi orang telefon ngagai pangan ku. Hello Igat. Udah datai aki sibat. Tang iya enggai merubat orang sehari tu. Lelak iya ko iya. Laban jauh rumah panjai endul iya ngubat orang kemari. Ibu nya tadi telipon. Aku nyabak aku nyau nganu pangan ku. Aku udah madah. Aku enda ulih gerai. Parai aku tu parai aja. Aku tu ninga diri aku tu parai aja. Nama nyebut jaku parai-parai. Neng awak. Jam enam lemai lagi tua kin ga. minta tulung aki nya amat amat ni nemu iya ka ngubat ni nemu iya berubah ati. Aku enggai nyaut iya agi maya nya. Udah nya bedau pukul enam lemai pangan ku udah mai ku mupuk. Maya ke kia nya macham macham aja penanggul. Jalai jam bisi orang aksiden bisi dalam empat puluh minit bekenya jalai jam. Udah nya tu pangan ku salah jalai ka kati tau salah jalai sedangkan kami duai pangan ku tu nitih ke west aja. Betul ke jalai nya baka pagi tadi semua tang ke beduai tau sesat. Laban ke salah jalai nya bepusin-pusin minyak pun nyau ambih. Udah nya kami duai ngiga shell minyak, jalai dipansa kami duai iya enda kala dipeda kami duai iya ukai baka ke pagi tadi. Pemuas ngiga shell minyak nasib kami duai bisi tetemuka shell minyak. Minyak ga ngam ngam amat. Mimit da sigi ambih sigi ba tisi jalai mega beduai pangan ku. Udah nya pangan ku ngisi minyak semua tembu semua pangan ku berening ku besampi dalam ati ngichau ke tuah datai. Aku nanya ba kaunter nya tadi. Iya madah Jauh endur tua tu. Endur ka dituju tua nya sejam setengah ke nya hari tu. Aku enda bebunyi. Amat pedih meh aku tu ka berubat ku dalam ati aku. Sepanjai jalai nya meh aku besampi. Aku enda berani ka merening cheremin laban aku takut tepeda ke utai nya. Peda ku jam sepuluh setengah malam baru ka meduai pangan ku datai. Atai din alu diketuk pangan ku pintu. Ketuak iya pintu tang nadai dibuka orang. Ketuak iya baru nadai ga orang muka. Aku meda aja ari kereta laban aku mina dalam kereta. Sekali pintu dibuka lalu pansut siku apai tuai umur dalam enam puluh lebih ka tujuh puluh baka nya buk iya buban tang agi regas gaya. Iya enda ngena baju, bisi pantang burung ba dada. Lama pangan ku bejaku enggau iya, udah nya iya ngasuh kami tama. Lalu pangan ku ngangau ka aku, belubah-lubah aku nurun ari kereta, sekali aku ngasai ke bisi angin kuat mansa aku. Aku ngetu enda lama, Meda aku ke ngetu, pangan ku alu ngambi jari ku alu ditarit iya aku. Aku udah depan pintu, anang malik ke belakang terus ke pejalai dek. Ku aki nya madah. Tama aku ngagai rumah aki nya, peda ku ruang tamu iya gambar sida iya sebilik. Anak iya udah belaki udah bebini magang. Semua bisi kereja menyana. Atai siku ini, bini aki nya, dua-dua mujok Iya ke dapur dulu ngambi utai. Bisi orang madah ke seduai dek nama barang perlu di bai. Tua pangan ku angguk aja. Laki kita nya sigi ke nya iya baka ke ngai ngubat tang iya benung ngabas nya. Nya iya enda bejako mayuh enda bebunyi mayuh. Bisi mai kain dek tadi bejok. Mandik dek lagi beri aki dek. Bisi ini. Au baik meh nya. Udah nya aki nya datai iya alu duduk depan aku. Ni barang beli seduai dek. Udah nya alu diberi aku. Aku enda gerinti dek gerai berubat enggau aku endo enggau nangka ulih mako nulong laban ke peda aku bisi utai nitih ke dek maya di dalam rumah tu iya ba luar din iya enda berani ke tama kitu laban bisi aku. Iya cukup nganu dek. Iya angai meda dek. laban dek udah salah pengawa. Utai nya ungkup orang bukai dek nya kira ke enchuri. Nama nama penusah sike ditanggung dek udah kalih ngagai dek. Bula enda takut aku ninga nya semua. Begari dulu dek uchu anak Kait. Udah nya aku begari, aku alu duduk. Unjur ke kaki dek nunga aku. Kain chelum ke dibeli aku tadi alu dibap iya ba belakang aku Udah nya inek nya alu ngambi kelas bengkah iya ai amat dalam kelas nya. Sapa nama deh ucok. Udah nya alu disebut aku nama ku. Udah nya ake nya mansut ke batu iya bisi tujuh itik batu iya alu dengkah iya ba pinggir kaca ke dibeli aku tadi. Alu disiuh ke iya ai, ai ke dibai inek nya tadi. Aki nya alu bepusin-pusin musin aku ngena duko ke dibeli aku tadi, iya baka ke mantap-mantap orang tang enda dipeda. Tembu nya aki nya alu ngambi pinggai tadi, ai ba pinggai nya alu diunsut iya ba mua aku, ba belakang aku, ba tubuh enggau ba kaki aku. Udah nya ake nya meri aku mandi iya alu madah ngagai aku munyi tu. Anang masuk ke kain tau ke muka kain ari baruh udah tu. Ari atas aja dalam tiga ari tu. Tembu mandi aku alu duduk depan ake nya. Ingat padah aku tadi endo. Enti ngena kain maya dia mandi anang masuk ke kain ari kaki pasuk ari pala aja dalam tiga ari tu. Udah nya, ai dalam butul tu kena dimanik tiga lemai. Besabun dulu semua dik betanjah beresi dulu enggau ai baka biasa. Udah nya baru dik betanjah enggau ai tu bagi dik au tujuh kali aja dik betanjah. maya dep betanjai nyam sampi mede ngasuh tai kejai nyam pansut ari tubuh de badu nitih ke de badu ngachau de tulah papah sida ti sida ngachau de agi pia ke sampi de endo maya dep pulai legi anang sekali kali malik ke belakang merening cermin kereta pun anang tu buah pinang engkah ba tayar kereta meh ke depan legi au meh ke luan lalu di indik ngena tayar nya udah nya anang sekali kali merening ke belakang nama nama utai peda dua adik sepanjai jalai legi anang ngetu terus kaja bejalai. Berapa sabang ake ko pangan aku pemeri nya uchu udah nya pangan ku meri lima puluh ringgit duit nya alu dibiau gia ba aku. Udah nya tua pangan ku alu mupuk, alu diengkah aku pinang nya ba tayar kereta, tua iya alu mupuk enda malik ke belakang. Bisi dalam lima belas minit baka nya, sekali kami dua iya meda ular sawa besai ba tengah-tengah jalai. Kereta bukai nadai mansa, sunyi aja jalai nya. Lampu tisi jalai pen nadai. Mina ngarap ke lampu kereta kami duai pangan aku aja. Baka ni tu nama lantak aja? Lantak aja meh ka aku madah ngagai pangan ku. Alu dilantak pangan ku pum ke munyi kereta. Bela nak bemunyi tu pangan ku enggai bejako mayuh. Enda bulih lima minit baka nya pengudah tua pangan ku meda ular nya sekali bisi siku indu megai anak iya agi peda mit ngena baju burak mua iya enda tentu peda lalu ngepai ngepai kereta tua pangan ku. Nai kasih amat ka. Kini ke bejalai malam-malam ngemai anak. Engka nadai kereta kini ngemai seduai iya. Peda ku pangan ku nyau ka ngetu. Sayang, sayang. Enda ngetu sayang. Nama enda ingat daripada ake tadi? Ku aku madah ngagai pangan ku. Pangan ku tiba-tiba nyau baka baru ngeleda, baru sedar. Dini tua tu? Nama betul jalai tua tu? Betul betul ka aku madah ngagai pangan ku. Sedang ka pasar sibu nya tiga puluh minit aja ari rumah ake nya tang asai ke jauh amat asai ke lama amat. Pengelama ka menduai pangan ku ba rantau jalai baru ka menduai iya tepeda ke gerbang sibu. Baru lantang beseput ka menduai pangan ku baru lantang ati ka menduai iya. Udah nya tua pangan ku alu ngagai hotel, enti nitih ka ati ka menua iya, ka menua pangan ku alu ka pulai malam nya. Tapi indai pangan ku telepon iya enda ngasuh ka menua iya pulai malam agi pun aku baru aja berubat. Malam nya lantang aja aku tinduk, udah lama aku enda ngasai asai tu. Pagi dalam jam sepuluh pagi baka nya aku dani, pangan ku pun enda ngarak ku laban iya kasih ka aku. Udah nya aku mandi semua, Alu kami dua iya bebelika lauk ba makit Sibu alu makai ba atas makit Sibu nya. Udah nya baru kami dua iya mupuk. Kira sejam ke nya udah tua pangan ku mupuk ari pasar Sibu, sekali telipon aku bebunyi. Bisi orang call. Bacha aku nama, sekali aku meda nama nya Milly. Jari ku ke getek-getek megai telefon nya tunjuk ka ku ngagai pangan ku, pangan ku enda ngasuh aku nyaut badu deh gawa bendu deh gawa nya badu bebaking window nya deh belua deh aja nombor telefon iya semua padam ke deh aja telefon iya. Patutlah maya nya maya aku ke meda iya bajik amai iya peda ku. Amat enda kala aku meda indu bajik baka iya nya, terperenching peda aku. Indu orang putih nadai meh bajik baka nya. Nya asai ka megai ka nyium iya maku maya nya. Atai aja ba menua aku enda pulai ngagai rumah sewa aku. Aku diau ba rumah pangan ku. Agi pun bisi bala apai indai pangan ku. Aku udah takut diau ba bilik sewa ku nya. Udah tiga lemai aku mandi enggau ai ke diberi aki nya. Terus semengat. Udah nadai nama-nama agek nyadi. Dua minggu udah nya aku alu pindah, alu ngiga rumah sewa baru. Aku pun enda gawa mendur ku gawa nya agek. Mansa hotel nya pun aku enda sanggup, kelawang ka ku belama enti ku ka mansa hotel nya. Bisi dalam sebulan baka nya aku bisi kontak enggau ibu cleaner ba hotel nya laban iya sigi rapat enggau aku. Aku bisi nanya ka Melly, iya madah Melly udah badu gawa ba dia. Udah aku ke badu gawa ba dia, mayuh orang laki ngiga Melly. Tang aku heran ke ibu nya madah laban sida iya nanya ke Melly ba Melly empu. Sida iya tau enda ngelala Melly. Tang ibu nya enggai masuk champur ngaga diri enda ninga aja maya iya ke nyapu ba depan kaunter maya nya, ku ibu nya madah. Udah nya dalam beberapa hari, Melly nurun kereja iya nutup-nutup mua iya. Iya enda berani ka berunding ke depan. Iya tunduk-tunduk aja. Orang laki ke selalu check in ba dia semua nanya ke Melly ba kami. Udah nya ibu dek indai lala nunjuk ke nyin Melly nyin Melly. Tang sida enda pechaya kami ke dianu bala sida laki nya semua. Bisi sekali ke ibu nya madah iya ngagai jamban. Melly enda perasan ke iya tama jamban nya ga. Melly benda nuchi-nuchi mua iya. Iya benung nyabak maya nya. Sekali ibup nya meda mua Meli penuh enggau semuk. Semuk besai-besai beleka-beleka aja tumbuh ba mua iya nyentuk ke ba mulut iya. Meli tekenyit meda ibup nya meratika iya. Meli lalu pansut. Ibup nya enda sempat ka nanya nama. Udah nya ibup nya pansut ari jamban nya tang iya enda kempang ka nanya Meli. Laban peda iya Meli tu enda ragak baka suba. Pengudah ke Sheila badu, Meli tu nadai empu bechampur enggau bala sida ibu cleaner tu, ku ibu tu madah. Udah ibu nya ke meda Meli bejamban nya ari siti, Meli enda nurun kereja sampai diatu. Nyau begau ditu sehari nya, ku ibu nya madah laban nadai siku nyaga ba kaunter. Ninga nya, Aku narit seput aku enggau dalam-dalam. Nama meh meli milih jalai beketo enda berunding panjai diato utai nya ke makai iya. Sampai sehari to aku enda nemu berita meli to. Bisi sekali aku bebangsa enggau siko laki ke selalu chiin ba hotel kami suba. Iya alu nanya meli ba aku, aku madah ngagai iya aku pun enda nemu kini penuh enggau meli. Alu laki nya nyabak. Iya madah ngagai aku iya sayau amat ke Meli. Iya udah mayuh duit diberi ngagai Meli semua sampai beribu-ribu ringgit. Sampai ke marik emas indai iya pun digadai iya kena ai meri Meli. Iya tu Meli nya pegi baka nya aja. Sinu ga ku meda laki nya, aku enggai nusi ke iya cherita amat. Agi pen beda tentu orang ka pechaya ke kitai. Agi pen aku ngai nusi penyai Melly nya ngagai orang, biar meh aku aja nemu cherita Melly tu. Ukai siko, ukai dua tang bisi tiga empat iko laki ke selalu check in ba hotel kami suba enti bepansa ngagai aku nusi cherita ke sama. Ambih duit sida beribu-ribu udah nya Melly diatu nadai tunga tuju agi, nadai ngiga sida ia agi, nadai ditemu sida ia agi. Nyema deh bisi ninga tu Melly. Aku ngarap ke deh kerai. Aku ngarap ke deh badu ngaga pengawa nya agi. Aku nemu deh enda jai tang deh mina salah pilih jalai aja. Sepemanjai tua bekaban ngelala pangan diri, deh sigi kaban ke manah, kaban ti mentas. Anang meh milih jalai salah agi au. Tapi sebedau nya aku ka madah ngagai bala peningau semua, aku udah jadi enggau pangan aku nya kami duai udah jadi enam taun. nyadi ke menduai a bisi dua iku anak diatu. Terima kasih wai laki laban deh udah enggau aku tusah senang sama sama ari tua bujang ari tua dara suba. Pesan ku ngagai kita semua bejimat meh enti kita bekena ke barang orang baik nya gambar rapat kita madik kita ke semua laban enda semua cerita sida iya bekunsi enggau kitai. Nanya dulu sebedau ngena barang orang. Nya aja cerita ari aku Sheila ukai nama amat.